Ná ɛtwa sɛ yɛn nso so yɛde ma, na yɛn nyinaa yɛde boaboa yɛn ho na yɛkyerɛkyerɛ yɛn ho sɛnea ɛbɛyɛ a yebetumi awie mudie mu na yɛakɔ yɛn anim. Enti ɛnyɛ sɛ minim sen obi anaa obi nim sen me, na mmom yɛn nyinaa yɛreboaboa yɛn ho. Enti Awurade asɛm a awia bere yi ɔde ama me sɛ me ne mo mmɛkyɛ yi, ɔdɔfoɔ, mesrɛ wo sɛ wobɛyɛ aso pa na woatie asɛm yi. Wo nsa ka audio yi anaa video yi a, Ɔdɔfo mepɛ wakyɛ o men delete anaasɛ men nyi mfiri hɔ nka sɛ oo akoosi so deɛn na ɔkyerɛ yi na mmom mesrɛ wo sɛ wobɛnya aso na watie Awurade asɛm a ɛreba ebi a na ɛbɛyɛ nkwagye da de ama wo Awurade nhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo sɛ wayɛ aso na watie Awurade asɛm a ɛreba wo nkyɛn na wammu sɛ ɛyɛ me akoosi mu asɛm na mmom wabu no sɛ ɛyɛ Kristo Yesu asɛm Enti Awurade nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Anuanom, metena ase na medwendwen na mehyɛ a, ɛyɛ a na ɛyɛ m'awerɛhoɔ kɛseɛ yie na medi ho yaw bebree. Sɛ ɛnnɛ Kristofoɔ a yɛwɔ wiase, mekasa fa Kristofoɔ ho. Akristofoɔ yɛni dɔ baako mpo. Yɛdɔ nyinaa kɔkɔyɛ sɛ obi kyɛ me adeɛ na medɔ nipa no. Yehu ɔyarefoɔ a deɛ kura mpo a, ɛnde yɛkora mpo deɛ, yɛmfa no nyɛ hwee mpo. Yehu ohiani a, yɛmfa no nyɛ hwee mpo. Yɛwɔ, yɛwɔ wɔn a yɛne wɔn kasa, wɔn a wɔyɛ haya, wɔn a wɔwɔ sika, wɔn a wɔwɔ nimdie, wɔn a wɔwɔ, wɔyɛ atitire bi ne yɛne wɔn di nkɔmmɔ, anaasɛ yɛka kɔ wɔn nkyɛn. na mmom wɔn a wɔnni bie no, anaasɛ mpo wɔn a mpo wɔyare mpo, yɛmmu wɔn, yɛmfa wɔn nyɛ hwee. Wɔn a wɔda afiase, te sɛ yɛn man Ghana mu mpo, wɔn a wɔakɔda afiase mpo a yɛyi wɔn no koraa deɛ, yɛmfa wɔn nyɛ hwee, yɛmfa wɔn nka hwee ho. Ɛnɛ, Awurade adiyisɛm a ɔde ama me sɛ anuanom me ne mo mmɛkyɛ ne sɛ atwa sɛ yɛdodɔ yɛn ho asɛ yɛ yɛyɛ kristofoɔ sɛdeɛ kristo yesu dɔɔ yɛ kɔsi aseɛ no saa nso na atwa sɛ yɛn nso so agyidifoɔ a yɛfrɛ yɛn ho sɛ yɛyɛ kristofoɔ no yɛn nso yɛdodɔ yɛn ho wei ne bɔhyɛ kɛse a awurade de maa yɛn ɔkɔ na ɔde gyaa yɛn nti sɛ yɛde ma ne dɔ yɛn ho a na ɛndeɛ Yɛn Kristosom no a yɛse yɛresom no ne sɛn? Ɔdɔ no a yɛse yɛde dɔ Kristo no ne sɛn? Na deɛ sɛ woka sɛ wodɔ Kristo na ɛno nti wokeka w'anim nyamesom pa na wokɔkɔtena asɔrefie sɛ yɛhyira wo Awurade yɛhyira wo nanso sɛ wonnɔ wo nua deɛ a na mfasoɔ biara nni deɛ woyɛ no so. Ɛyɛ awerɛhow yiye sɛ Kristofo a anka yɛn mpo yɛagya ne aso ɛ, ɛ, ɔdɔ Nyankopɔn no, yɛn mpo na anka sɛ yɛkyerɛ ɔdɔ mapa. Bible se esum mma no nim nyansa sene hann mma. Ɛdeɛn ntia? Nka esum mma no mpo anka wɔn nni ɔdɔ bia no. Satan a ɔyɛ wicked man a ɔmfa obi bia nyɛ hwee no, sɛ ne mma mpo nim nyansa Na sɛ wɔyɛ adɔyɛ yɛ papa, nyɛ sɛ adɔyɛ, wɔyɛ wɔnkyerɛ ɔkyerɛ ɔdɔ mapa kyerɛ onua. Na yɛn a yɛyɛ ɛhan mma no deɛ, saa adɔyɛ yi abɔ yɛn de a, na yɛ Kristo som a yɛsi yɛ so no fasoɔ bɛn na wɔ so? Sɛ wo ne w'agya te, w'agya dɔ wo, ɛka ne sɛ w'agya wo anaa wo na wo, na wo ne wo na tena, wo na, wo na nneɛma a woyɛ no, ɛyɛ dɛn a ɛsɛ sɛ wofa mu bi? Wosusu sɛ w'agya ne Onyankopɔn? Sɛ w'agya ne Onyankopɔn a, wosusu ne dɔ yi. Enti kwan bɛn so na woka sɛ w'agya ne Onyankopɔn? Saa na ɛɛ ɛɛ ɛɛ John ɛɛ ɛɛ First John no ma yɛte aseɛ sɛ, sɛ obi ka sɛ, ɔdɔ me awurade na sɛ ɔtɛn ne nwi a, na nipa korɔ no ɔyɛ ɔtorɔfoɔ. Sɛ wosi wodɔ wɔ Onyankopɔn, Onyankopɔn yɛ wagya na sɛ wodɔ wo nwi a, Bible se woyɛ ɔtorɔfoɔ. Wodaadaa wo ho. Nokorɛ biara ne nea woka no mu. Wokeka w'anim nyamesom pa sɛ medɔ Onyankopɔn, nanso sɛ wopue abɔnten de a, wonnɔ obiara. Yɛkɔ nsɔre, yɛwɔ wɔn a yɛne wɔn kasa. Yɛkɔ nsɔre, yɛwɔ wɔn a yɛka kɔ wɔn nkyɛn. But ebi mu deɛ yɛayi wɔn totwene. Ɛsiane sɛ sɛbisɛbi wɔn nni bi, anaasɛ sɛbisɛbi ebi a wɔyare. Enti sɛ yɛyɛ saa nneɛma yɛ nyinaa a, ɛkwan bɛn so yɛtumi ka sɛ yɛyɛ Onyankopɔn ma? Na deɛ yɛnyɛ Onyankopɔn ma, yɛyɛ borɔnsam ma. Ɛsɛ sɛ borɔnsam na ɛkyiri ɔdɔ. Borɔnsam mpɛ ɔdɔ. Enti sɛ woyɛ Onyankopɔn ba deɛ a, ɛtwa sɛ wodɔ. Ɛtwa sɛ wo dɔ. Enti, anuanom, Awurade asɛm wɔde maa me no ɛwɔ John chapter 13. John chapter 13 verse 1. Ɔse, na Twam afahyɛ no rebɛduru no, na Yesu nim sɛ ne dɔm ne dɔm adu sɛ ɔrebɛfiri ewiase akɔ agya no nkyɛn, na sɛ na sɛ ɔdɔɔ ɔdɔɔ ɔno ara ne deɛ a ɛwɔ wiase no, ɔdɔɔ wɔn no kɔsii aseɛ. Hallelujah! Bible se, mmerɛ a Kristo Yesu ne dɔn no ne ne mmerɛ no adu sɛ ɔyɛ sɛ ɔfiri ewiase na ɔkɔ ɔkɔ agya no nkyɛn no, ɛna na ɔka saa asɛm wei sɛ, sɛdeɛ ɔdɔ ɔno ankasa ne mma na ɔbɛfa akoa te mu tebea to no. Bible John chapter 3 no, um, John chapter 3 verse 16 no, ɔse sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase ne sɛ ɔde ne ba a ɔwo ne dɔba koro no maa yɛn na obi berɛ ɔbɛgye no adi no wanyera Ɛnte sɛ deɛ Onyankopɔn si dɔɔ yɛn, na ɛno nti ɔsane firi n'animuonyam mu, ɔsane firi ne kɛseɛ mu, ɔsane firi ne tumi mu, ɔsane firi n'ahoɔden mu ba asase so bɛfa akoa tebea ɛtoo ne ho soɔ na ɔbɛwu ma menu mmienu na ɔbɛdɔɔ yɛn yɛ nka na yɛn nsɛm fata yɛdeɛ mpo nka yɛyɛ ɛyi sumpura bi so adeɛ Nanso Kristo Yesu ammu ne kɛseɛ a ɔyɛ, wammu n'animuonyam a ɔyɛ, wammu ne tebea sɛdeɛ ɛsi teɛ, na mmom ɔtoo n'ahennie no mpan, na ɔsiane baa asase yi so bɛwu gyee me ne wo mmienu nkwa. Ɔbɛfaa yɛn a anka yɛda so mmara so no bɛyɛɛ yɛn yie, Ɔbɛfaa yɛn a anka yɛnni mfasoɔ biara nni yɛn so, yɛde yɛn yɛ hye a ɛnyɛ yie, yɛyɛ Adam asefoɔ a yɛaporɔ ne atete bɔne ahyɛ yɛn ma no, anka yɛn ho bɔn na anka yɛn ho, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛn nsa fata po sɛ yɛmɛ, yɛ, yɛbɛnkyɛn no. Nanso wanhyɛ saa nneɛma wei nyinaa so, na ɔsane firi n'animuonyam mu bɛwu gyee yɛn nkwa. na ɔbɛdɔɔ yɛn kɔsi aseɛ, na ɔforo kɔɔ so mpo da so dɔ yɛn di ma yɛn a, na ɛnde adɛn nti ɛna yɛn nso so a yɛwɔ wiase a yɛn nso ka yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ mehu wo na wo nso hu me na yɛntumi ne dɔ yɛn ho ɛdeɛ nti na yɛntumi ne dɔ yɛn ho kristo yesu dɔɔ yɛn kɔsi aseɛ Ɔdɔ yɛ wie yɛ. Ɔbaa wiase no ɔbɛ dɔɔ yɛ wie yɛ. Ɔdɔ ankorɛ sɛ woyɛ sikani o, woyɛ ohiani o, woyɛ ɛdeɛn yi o, wonni bi o, woyɛ wo ho ɛtɛn o, wo ho ɛfɛ o, ɔbɛ dɔɔ yɛn. Wama yiyi mu. Wanyiyi mu. Wanyiyi mu. Nanso yɛ man Ghana yɛwɔ mu yi, sɛ obi kɔ afiase mpo ba a, ɔmfa no nyɛ hwee. Nanso Kristo Yesu sɛ, meba bɛhwehwɛ wɔn a wɔayera. Wɔn a wɔayera nti na Kristo baeɛ, na ɛnyɛ wɔn a wɔwɔ fie. Nanso obi kɔ afiase ba a, ɛfiri sɛ bia nipa no bɔne bi sei na wadi, wayɛ biribi sei, wayɛ sei, nti yɛmfa no nyɛ hwee mpo. Yɛyi ne kyekyene. Ɛyɛ awerɛho yie. Ɛyɛ awerɛho. Wodwene wo a wonte aseɛ. Ɛyɛ a metaa hyɛ ɛɛ eh, eh, man man bi wɔ ɛɛm um, YouTube. Crown Check Crown Check Foundation foɔ a wɔn kɔ prisons ɛkɔkɔ srasra prisonfoɔ awurade nam wɔ so eyiyi wɔn maa ne yɛ okramoni Na ma because of sɛ adɔyɛ a Maane yɛ nti, ama Kristofo mpo de wɔn mma to ma Kristoni no tumi ka sɛ, sɛ wode me ba koraa bɛkɔ Nkramo kura mpo a, nyɛ hwe fa no kɔ. Because of the adɔyɛ a ɔyɛ ma no nti. Akristofo, adɛn nti, adɛn nti na kakra no a Awurade Nyankopɔn ayi no na mopɛ sɛ mode atirimmɔden ne selfishness ne mo selfishness interest nti de pan kakra no a Awurade Nyankopɔn ayi wɔn? Oke obi obi agye obi awurade ahu ne mmɔbɔ a wakɔ sɛ ɔkɔkɔ sie nyame asɛm na wayɛ ne ho aduro no wasakyera no ɔbɛkɔ kɔduru aso no eh, because of ɔtan hunu ɛne pɛsɛmi nkumunya ɛne ahomasoɔ ne ha ɔtan nti ne apa nnipa no afiri asɔre fie hɔ because of sɛ ɔdɔ ɛne asɔre dan mu hɔ Ɔsɔfoɔ no, sɛ woma no sika a, ɔpɛ w'asɛm. Womma no sika deɛ, ɔmfa ho nyɛ hwee. Sɛ mpaeɛ no mpo ɔbɔ a, wɔn a wɔwɔ sika no, wɔn na wɔbɛbɔ mpa, wɔde wɔn nsa bɛto wɔn so abɔ ahyira wɔn kɛse. Wo a wonni sika deɛ, ɔmfa ho nyɛ hwee. Ɔmfa ne nsa mpo nto wo so. Ɛdeɛ na ɛkɔ so. Kristo akyirifoɔ, yɛyɛ Kristo akyirifoɔ. Sɛ yɛyɛ Kristo akyirifoɔ deɛ a, momma yɛnyɛ ɔdɔ. Sɛ sɛ Bible sɛ ɔdɔ yɛ si aseɛ. Hwan ne wo, ɔsɔfoɔ? Hwan ne wo, odiyifoɔ? Hwan ne wo, nsɛmpakafoɔ? Hwan ne wo, asɔreba? Hwan ne wo, anaasɛ osikani, sɛ wobu obi animtia? Na anka wo ho bɔn, na anka wo ho yɛ Kristo tan. Na Onyankopɔn, Bible se, mmerɛ Kristo Yesu sɛn asɛnnua no so no, ɛnam sɛ bɔne ahodoɔ nyinaa kɔguu Kristo Yesu nti no, Onyankopɔn antumi anhyɛ ne Ba no anim. Wɔntumi anhyɛ ne ba n'anim, oyi n'ani hintaa no. Enti wo onipa na bɔne, awudie, adwumansɛm, korɔnosɛm, nsanonsɛm, nneɛma tantandeɛ nyinaa na na ɛtare wo ho a Kristo Yesu bɛfa too ne ho soɔ. Na Kristo Yesu ammu ne bibia mpo na ɔgye wo bataa ne ho a, adɛn nti na wo nua nipa a Awurade se dɔ no Wopɛ sɛ wotan no anaasɛ wopo no. Nka yɛn mpo a yɛkɔ asɔre. Yɛakɔ asɔre anka ɛhɔ no nka yɛ sɛ nka yɛkyerɛ dɔ a ɛmu yɛ du. Yɛkyerɛ dɔ kyerɛkyerɛ yɛn ho na yɛde ɔtan no asɛ kɔ wura asɔnda no mu. Nti sɛ wokɔ asɔre a ɛɛ obi yɛakyekyɛ mu. Obiara ne ɛka ne sɛ deɛ ɔne ne kasa. Me ne wei nkasa, wei na me ne no kasa. Mente m'ani mma wei, mente m'ani mma wei. Ɛyɛ Nyankopɔn asafo no no. Ɛyɛ Nyankopɔn asafo. Nyankopɔn asafo yɛ sɛ ɔdɔ na ɛtena mu. Ɔdɔ na Kristo Yesu de gyaeɛ. Bible se, nneɛma nyinaa bɛtwa mu akɔ na ɔdɔ deɛ ɛntwa mu. Enti Paul se, sɛ mewɔ nne te sɛ kasaa Na ɛgyegye te sɛ ɔbɔfoɔ nne. Na sɛ me mehyɛ nkɔm na menya adiyie nyinaa akyi na sɛ menni ɔdɔ a mensɛ hwee. Ɔse nneɛma mmiɛnsa na ɛbɛtena ase, ɔdɔ ne anidahɔ, anidasoɔ ne gyidie. Saa nneɛma mmiɛnsa yi na ɛtena hɔ. Enti sɛ wonni dɔ a, Kristo no a wose woresom no akɔ ɔsoro ahenni no, kwan bɛn so na ɔbɛfa so ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni no? Esiane sɛ wonni ɔdɔ, ɔtan, ne ayɔmɔnyew ahyɛ wo ma. Amim ne pɛsɛmenkominya ne ahantan na ahyɛ wo ma. Kwan bɛn so na ɔbɛfa so ɔbɛkɔ heaven? Awurade hu yɛn mmɔbɔ. Awurade mmoa yɛn. Yɛn a yɛkɔre yɛn nsam sɛ yɛyɛ Kristofoɔ. Yɛn na yɛkɔre yɛn sɛfo sɛ yɛ deɛ Kristo yɛ yɛ dea nanso ɔdɔ deɛ abɔ yɛn. Nka yɛkɔ asɔre fie a awurade nsɛm a bɛba no yɛkɔte na nka yɛakɔ abɔnten akɔyɛ practice. Ɛsiane sɛ yɛyɛ theory na yɛyɛ practice nti outside na yɛbɛpie no yɛkɔ outside kɔyɛ practice. anyɛ theory na yɛyɛ no asɔnda no mu hɔ no na mmom outside na yɛbɛkɔ no ɛna ɛkɔyɛ practice practice ne sɛ wobɛkɔ kyerɛ ɔdɔ akyerɛ obi biara bɛhyia no ɛdeɛ na nipa yɛ agye ɛnkyɛ no nipa awu onipa onipa te sɛ sometimes ɛmɛ meta mehyɛ sɛ aduru yɛn na mpa yɛwɔ akwantuo mu yɛwɔ aburokyerɛ yi ɛyi ɛɛ te sɛ inland ha yɛ wɔ yi sɛ eduru sɛ winter time a ohun sɛ ahanhan na ɛkyɛ dua no so no ne nyinaa te sanfon hɔ ɛyɛ sometimes mi gyina no mi hyɛ mi se ɛɛ awurade nipa nsɛ hwee sometimes mi hyɛ ahanhan no mi hyɛ dua no na sɛ mi hyɛ sɛ ahanhan na te egu fam a mi hu sɛ awurade nipa nsɛ hwee sɛ na nipa yɛ teɛ wobɛhu sɛ sɛ sama ba a egye dua no ha ne yɛ fɛfɛfɛfɛ na winter ba a na dua no ha ne nyinaa pura gu fam. saa na onipa yɛ teɛ saa na onipa yɛ teɛ nti moma yɛn dɔ yɛn ho kristo akyirifoɔ no yɛ moma yɛn dɔ yɛn ho bible so ɔdɔ yɛ kɔsi aseɛ ɔdɔ yɛ wie yɛ nka na yɛn nsɛm fata o nka na yɛ fiafoɔ bi ma yɛ ne yɛn abosonsomfoɔ ma bi ne yɛn na nka yɛn ho bɔn nanso kristo yesu anhyɛ ne nyina na ɔbɛwu gye yɛn nkwa anuanom moma yɛn dɔ yɛn ho sɛdeɛ kristo yesu dɔ yɛn no moma yɛn nso yɛne dɔ yɛn ho moma yɛnyɛ baako moma yɛnka yɛn ho mmom moma yɛnka yɛn ho mmom akristofo moma yɛnka yɛn ho mmom yɛse ba praeɛ wɔ hɔ yi woka bom a ɛmu na woyi baako a ɛbu ɛnti sɛ yɛyɛ agyidifoɔ moma yɛnka yɛn ho mmom paul ne ɛyɛ asuafoɔ bible se mmerɛ kristo yesu kɔɛ no ɔma asuafoɔ no kɔkɔtwɛn wɔ wei se hɔ no apawurom hɔ no ɔmo nyinaa yɛ baako Wɔn adeɛ nyina kɔyɛɛ baako. Ɛnnɛ, awieɛ berɛ mu na yɛwɔ yi. Ahohiahia berɛ mu na yɛwɔ yi. Awerɛhoɔ berɛ mu na yɛwɔ yi. Ɛkyerɛ sɛ Kristofoɔ yɛyɛ baako. Yɛka yɛn ho bɔ na yɛyɛ baako. Ɛsiane sɛ yɛwɔ awieɛ berɛ mu. Yɛwɔ ahohiahia berɛ mu. Momma yɛnyɛ baako. Mama yɛyɛ baako Jesus Christ. Masantarabosu kabandalabasuya. Mama yɛyɛ baako yɛ wɔ ahohiahia berɛ mu. Kristo Yesu ma yɛn awie du. Akristofoɔ, agyidifoɔ, mama yɛnyɛ baako. Mama yɛnyɛ baako. Mama yɛnka yɛn ho mmɔ mu ate. Momma yɛmmoaboa yɛn ho ate. Momma yɛnsosɔ yɛn ho ho ate. Ɛsɛ sɛ Kristo Yesu ba. Momma kakra na Awurade agye wɔn no, momma yɛnsan nyi wɔn pie. Ɛnnɛ kakra na Awurade agye wɔn no, Akristofoɔ bi deɛ wɔn ne yɛn pam wɔn firi mu awerɛhosɛm. Mehu a na me werɛ aho. Wo a wɔ evangelism wo nkɔyɛ. Wo a wo nka awurade asɛm nkyerɛ obi. Sɛ awurade kɔkye akra bi de ne ba a, na wasan de wo selfishness interest ɛne ahoɔyea honhom ayi nipa no apue. Awurade bɛbisa wo. Awurade atam wɔ bɛba wo so. Nti sakyera wadwen na twe ho firi saa nneɛma no ho. Twe ho firi ɔtan honhom no ho. Ɛyɛ honhom bɔne. Ɛyɛ ɔbrɔnsa honhom. Ɔtan honhom yɛ ɔbrɔnsa honhom. Ɛnyɛ Awurade Yesu Kristo honhom. Awurade Yesu Kristo honhom yɛ ɔdɔ. Awurade Yesu Kristo honhom yɛ asomdwoe. Nti ɔtaa ne firi he. Adɛn na ɛnɛ Kristo Yesu dɔ atuo firi asafo no mu na mmom ɔtan abɛdi hene wɔ asafo no mu? Adɛn nti? Adɛn na ɛsɛ sɛ ɛba saa? Jesus. Adɛn kora na ɛsɛ sɛ ɛba saa? Kristo Yesu honhom tue firi asafo no mu kɔ. Kristo Yesu dɔ no tue firi asafo no mu kɔ. Na ɔtan na edi hene wɔ asafo no mu. Akayɔ na edi hene wɔ asafo no mu. Ɛkayɔ. Akayo, Awurade hu yɛ mɔbɔ. Last na metie ɛ ɛ Crown Crown Check Foundation man no Mr Ibrahim ɔbɛn ɔkɔ prison hɔ no na ayi boy ne ka sɛ ɛ ɛ ayi bucket bi ketewa bi emu na ɔmo sɛbi sɛbi ɔmo ɔmo gya ɔmo nan wɔm. Emu na wɔn gya wɔn nan wɔ mu. Na mine no, nka adeɛ nka wɔn gya wɔn nan wɔ mu. Wɔn nso wɔn de ɛɛ rubber bag sɛm na wɔn agya wɔn nan wɔ nti wɔn wie na wɔn ayi akɔto. Na nka adeɛ nka obi a at least ɔwɔ ne sika. Ɔkɔ aburokyire ba. Te sɛ de Ghana fo a yɛ wɔn taa kari so te sɛ obi yɛ se obi tu kwan kɔ ama na ɔnyɛ ne kyɛ sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ no. Nanso mine no Wanhyɛ sɛ na ne dibea si teɛ biara. Me respectee no papa. M'ani gyee ne ho papa. Ɛsɛ sɛ ɔde ne nsa sɔ adeɛ no mu. Ɔde ne nsa sɔ adeɛ na ɔmo kɔ toilet gu no. Sɛbi sɛbi. Nka ɔbɛka sɛ ɛyɛ ne tan. Kɔ nfa ne nsa nsom. Nanso ɔde ne nsa sɔɔ mu. Nkramofoɔ dodɔ ɔmo ho. Ɛkyerɛ ɔdɔ kɛseɛ. Enti ɛmma Nkramofoɔ akyi Kristofoɔ mpo binom mpo kɔ Nkramo mu. Anka ɛnni kwan sɛ anka ɛba no saa. Yɛn mmom na ɛsɛ sɛ anka yɛtwe Akristo, Nkramofoɔ de ba yɛn nkyɛn, na mmom anyɛ Nkramofoɔ na ɛtwe Akristofoɔ. Adɛn nti na because obi nipa na ɔba asɔre no, ne gyidie a ɛkita no kora po sua? Gyidie no po, ɔnni bi. Afei na ɔbɛhyehyɛ bi. Ɔnni, ɔnnya nyaa Kristo mu gyidie biara. Enti nipa no reba a, wo nso wode ɔtan repan nipa no. Kwan bɛn so na ɔfa so ɔbɛtintim? Because obi wɔ hɔ deɛ ɔyɛ mature wɔ Kristo Yesu mu. Wanya Kristo mu gyidie, enti no ɔtan ne ɔhaw biara na ɛbɛma no biara ɔnkɛ, ɔbɛtena asɔre no mu atie Awurade asɛm. Nanso afei na nipa no reba foforɔ. Ɔnim Kristo Yesu mu biribiara. Afei na ɔba foforɔ. Enti kwan bɛn so na nipa n'ani bɛka a ɔbɛtena Kristo Yesu mu? Ɔntumi ntena mu. Last na metie evangelist bi a Awurade adom ɔkɔɔ prison bae na wasakye n'adwen. Me werɛ fi ne din no. Na na ɔka sɛ mmerɛ ɔbaeɛ no asɔre ɔkɔɔ mu Ne ho kye no, baabi a ɔbɛda mpo na onnya. Ɔkɔ Elder hɔ sɛ Elder mmoa no, Elder no ammoa no. Ɛma no san kɔ back to bɔne no a na ɔwɔ mu no a yɛde no kɔɔ prison no. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛba no saa? Adɛn? Adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛba no saa? Adɛn na Kristofo yɛnyɛ ɔdɔ? Akristofoɔ wɔayɛ wɔn sɛ me ne me yere ne me mma, me ne me kunu ne me mma. Wo yɛ ada a third person wo nka ho. Akristofoɔ bi ayɛ ta ayi me ne me kunu me ma. Me ne me yere ne me ma. Enti ada ayi biara nka ho. Ɔmfa wo nyɛ hwee. Ɔmfa wo nyɛ hwee. Kristo Yesu gu ma yɛn. Ɔkuu ne ho ma yɛn. Ɔsɔfɔ ma yɛn. Ɔdɔɔ yɛn de kɔsi aseɛ.

Ɔse, Ahyɛdeɛ foforɔ, ahyɛdeɛ foforɔ na mema mo sɛ, monnodɔ mo ho sɛdeɛ medɔɔ mo no, sɛ mo nso monnodɔ mo ho mo ho ho. Monnodɔ mo ho mo ho. Sɛ, verse 35 no se sɛ, mododɔ mo ho a, ɛnam yei so nnipa nyinaa bɛhunu sɛ moyɛ m'asuafoɔ. Bible se sɛ yɛdodɔ yɛn ho yɛn ho a, ɛnam saa dɔ yɛ a yɛdodɔdɔ yɛn ho no, yɛhu yɛn nua wɔn a wɔyɛ mmɔborɔfoɔ, wipo wɔn a wɔnyɛ Kristofoɔ, yɛhu wɔn ne yɛkyerɛ ɔdɔ a because of ɔdɔ na yɛyi akyerɛ wɔn nti no, ɛbɛma wɔn afiri saa tebea na wɔn wɔ no abɛyɛ Kristofoɔ. Nanso yɛn nso yɛdeɛ yɛhu a ne yɛpam wɔn. Nti kwan bɛn so nipa no sɛ ɔbɛba korɔ bɛka sɛ a Kristofoɔ deɛ mu ni dɔ. Akristofo de munni dɔ because last na me ti ade bi wɔ Facebook woman bi ɔyɛ nkramɔne ɔnam ɔkeka ɔnam ɔkeka nyam ɔkanya ɔka nyame asɛm ɔkyerɛ ɔkyerɛ ɔmo kra mu ne de kyerɛ amanfoɔ ɛna ɔkɔɔ baabi ɛna obisa ne sɛ sɛ obisa gɛn ne sɛ sɛ woyɛ okristoni ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ woyɛ okristoni nso hwɛ hwɛ wataale ɛhyɛ wo abla bible mu nso so no bible so nkyerɛ saa sɛ yɛnhyɛ saa ataale wei ɔkaeɛ no ghana ntumi anka hwee ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ mary yesu kristo maame no ɔhyɛ siesie ne ho ɛyɛ te sɛ deɛ ɔno kra mu no wasiesie ne ho kama no nti saa nipa wei sɛ mpo sɛ nka wɔ kristo ni no kɔ ɔbaa wo nkyɛn no sɛ nka wɔ ahosiesie anaasɛ wo ne yɛ yɛ fali good a nka wobɛtumi kora twe no Nanso sɛ ɔno mmom de ayi Allah rebrɛ wo esiane sɛ w'ahosiesie no nyɛ. Enti ɔkaa sɛ, Akristofoɔ, saa nhyira no a Awurade Nyankopɔn ne ne Nkramofoɔ na edi saa nhyira no, Akristofoɔ, mo, mo, moaka akyi, esiane sɛ Nkramofoɔ no, wɔredi saa nhyira no, esiane sɛ deɛ Awurade se mo a monyɛ no, wɔkata wɔn ho sie. Wɔhyehyɛ wɔn ho sie, wɔdodɔ wɔn ho. Ɔka ne nyinaa kyerɛ gɛɛ no. Anuanom Akristofoɔ, wɔma yɛn dodɔ yɛn ho. Na Kristo adɔ yɛn. Sɛ yɛdodɔ yɛn ho a, na yɛmfa ɔdɔ ntena, yɛmfa ɔdɔ ntena asafo no mu, na yɛmfa ɔdɔ mpia nkɔ abɔnten ankɔdodɔdodɔ yɛn ho, na yɛkɔ so ayɛ pɛsɛmenkominya ne ahantan ne ahomasoɔ yi a Kristo Yesu bɛtwa yi atwene, ne n'ahenni a ɔpue n'animuonyam mu a ɔmfrɛ yɛn sɛ yɛyɛ ateneneefoɔ no ɔbɛbu yɛn sɛ yɛyɛ adebɔnyɛfoɔ. Yɛn nso yɛn na ne yɛtua taite akɛseɛ, yɛn na ne yɛto ɔfrɛ ɛyi yɛyi ɔfrɛ akɛseɛ. Yɛn na yɛbɔɔ afɔdeɛ akɛseɛ, nanso Kristo Yesu, because of sɛ yɛn no dɔ yɛn ho nti, na mmom yɛyɛɛ saa ɔdɔ no because sɛ yɛhu yɛkeka nnipa ani nyɛ nyamesom pa, yɛhu sɔfoɔ nti, yɛyiyi sika kɛseɛ ma sɔfoɔ, na yɛn nuanom bi deɛ, wɔn gu baabi a wɔn sɔfa, anaasɛ wɔn ba yɛn nkyɛn a, yɛteetee wɔn, yɛyɛ wɔn atantadeɛ, na yɛn mfiri wɔn no, ɔbɛka akyerɛ yɛn sɛ yɛn firi ne so nkɔ, ɔnim yɛn.

Adehyedeɛ mu na wɔafrɛ mo aba, nanso momma adehyedeɛ no nnyɛ ɔkwan mma honam. Bible se ma yɛnya ɛma adehyedeɛ no te sɛ deɛ ɛnɛ Kristofoɔ bi no ka sɛ ɛyɛ wɔ adom no ase, wɔ ayi adom no nti. Adwene nti, adwene nti, na adwene nti na ɔdi bɔne, adwene nti ɔtan ne nua, adwene nti ɔne ne nua yɛ aka, adwene nti ɔmfa ne nua nyɛ hwee, adwene nti ɔyɛ ne nua atantadeɛ no. Ɔse adehyedeɛ mu na Kristo afrɛ yɛ aba mu, nanso yɛmma kwan, yɛmma kwan mma honam Ɔse na mmom momfa ɔdɔ, momfa ɔdɔ so nsonsom mo ho. Momfa ɔdɔ so nsonsom mo ho. Na mmara no nyinaa wie, ewie, ɔse na mmara no nyinaa wie pɛyɛ asɛm baako mu, ɛne sɛ Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Mmara nsɛm du no nyinaa, ɛne nyinaa bɛtwa bɛsi ɔdɔ so. Ne nyinaa twa bɛsi ntɔ, ɛne onua nyɛ aka, ɛntan wo nua, ɛne onua ho nsekuro, pɛsɛmenkominya, ahantan, ahomasoɔ, dwɛ, Nkyekyɛ wo nua nantin mu. Yɛn nyinaa atwa besi sɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Enti sɛ yɛwɔ ɔdɔ wɔ Kristo Yesu mu na sɛ yɛse yɛyɛ Kristo Yesu deɛ a, na atwa sɛ yɛde dɔ yɛn ho yie. Atwa sɛ yɛdɔ yɛn nua. Ɛsɛ atwa sɛ yɛn nua su yɛ